Yɛn bɛhwɛfo ne no akɔ aba biom de ba Sex City Multimedia so. Sɛ ɛnnɛ na ɛyɛ da a wɔhwɛ Sex City a, mesrɛ wo sɛ mentwam nkɔ. Gyina hɔnom. YouTube, yɛwɔ Sex City Multimedia. Woahu sɛ adɔma bi wɔ soro hɔnom? Ahaa, fa wo nsa bɔ adɔma no so. Like ma yɛn na hyɛ. Hwɛ videos bebree na yɛde ato hɔnom a ɛfa yɛn amammerɛ ne yɛn amanneɛ, yɛn abakɔsɛm ne nsɛm bebree a ɛwɔ ɔman Ghana mu hanom. Na mesrɛ wo sɛ wohwɛ wie a mentwam nkɔ oo. Wɔ so ma wo nua foforɔ. na ɔno nso ɛnya adagye na wɔnhwɛ na ɛma ɔman Ghana so yɛntu mpɔn. Ɛnnɛ yɛbɛbepie mu hanom wɔ Komfo Anokye wɔ Komfo Anokye Teaching Hospital, ne nyinaa ne sɛ yɛamma sɛ yɛreba abɛhwɛhwɛ ayarefoɔ na mmom yɛbaa sɛ yɛba abɛbɛsua adeɛ de afa Komfo Anokye Sword a wɔde si hanom. Ɛdeɛ bɛn koraa nti na ɛma Komfo Anokye de saa sword yi si hanom? Na ɛdeɛ bɛn adeɛ na ɛkyerɛ sword no a yɛde si hanom no? Wei ne nsɛm a ɛkeka ho ne nsɛmbusa a ɛwɔ hɔ na me ne wo mmienu nnɛ yɛba abɛsua adeɛ na yɛrebisa ne yɛhunu ne yɛkyerɛ ɛsiane sɛ mpanimfoɔ se, sɛ wo werɛ fi wo komm hene abɛn a, wo yera a wobɛdwa ase. Sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛnyera yɛn nkyi na yɛnyera a wobɛdwa ase nti no ɛna nnɛ yɛaba sɛ yɛba abɛsua adeɛ de afa Sɔɔdɔ a ɔbi kɔmfɔ anɔkye de sii hɔ de maa nkabom kɛseɛ ɛma ɛnnɛ yɛbɛnya Asanteman. Ɛsiane sɛ ɛnkane no na yɛnni Asanteman wɔ hɔ na na ɛdin bɛn mpo na ne yɛde frɛ Asanteman? Nkuo nkuo anaasɛ aman dodoɔ sɛn? ɛna ɛbɛka ɛbom a ɛnnɛ yɛnyaa Asanteman. Ne nyinaa ɛnnɛ yɛreba abɛsua adeɛ ne yɛbusa nsɛm na yɛhunu adeɛ ɛde afa yɛn amammerɛ ne yɛn amanneɛ ho. Ɛsiane sɛ Asante wɔ bi, Asante kyerɛ, Asante wɔ abakɔsɛm a ɛtwa sɛ me ne wo mmienu yɛhunu na yɛtie bi. Ɛsiane sɛ yɛnhwɛ yie a yɛbɛyera wɔ badwa ase ɛfa yɛn amammerɛ ne amanneɛ ho. Me din de Nana Yaw Amankwa. Me na nnɛ mebɛdi dwumadie nna ho kyea me. Mesrɛ wo sɛ, ɛneɛ ka yɛn ho ɛ na yɛnkɔ, yɛnkɔdi nkɔmmɔ ɛmfa Obirikɔmfoɔ ne Sold a wɔde si hɔ nom de maa Asanteman ama ɛnnɛ yɛanya Asanteman ama ahennie biara nni hɔ nom a ɛboro Asanteman so. Otumfoɔ Osei Tutu wo nkwa so yɛwura, yɛma wo peafo, di yɛn akyi ɛ anaasɛ ka yɛn ho na yɛnkɔ na yɛnkɔ nkɔtie abakɔsɛm a ɛwɔ hɔ nom. Wobɛbɔ wo din na woayi wo ho adi de akyerɛ yɛn na woakyerɛ yɛn baabi a yɛwɔ. Ok, me din de Acheampong, Komfanoche Source Site. Me na meyɛ Site Guide wɔ Komfanoche. Nti ha yɛ Komfanoche Source Site a ɛwɔ Komfanoche Teaching Hospital. Ok, sɛnea wosi ɛka no, yɛbɛbusa sɛ sword no a ɛsi hɔ no a yɛba nsrahwɛ ɛbɛtie ho abakɔsɛm no, wobɛtumi aka ho biribi kakra de akyerɛ yɛn? Sɔɔd no ɛhyɛ fam hɔ no anaa afena no gyina ɛwɔ ɛhyɛ hɔ ma bibi wɔn sɛ nnipa bebree wɔ adwene bi sɛ wɔfa no ɔkye de hyɛ hɔ sɛ wɔmmra na wɔmmɛkyerɛ n'ahoɔden wɔ so obi wɔ kora ɔba hɔ so metumi tu sekan yi a hospital yɛde bɛma yɛn obi wɔ kora so ɔno na ɛbɛyɛ asantehene ba ɛnyɛ saa na ɛteɛ ɛyɛ agyinaeɛ ɛna obiri kɔmfoɔ yɛɛ no wɔ ha ɛde ma yɛhuu sɛ ha na asanteman ɛhyɛ aseɛ Sɛ wei nni hɔ a, Asante nni hɔ. Ɛnam sɛ wei nni hɔ a, adanseɛ biara nni hɔ a ɛdi ho sɛ, sɛ wobisa sɛ, ɛhe na yɛkyekyere Asanteman a, wei nni hɔ nti na yɛbɛtumi de yɛn nsa asi ɛbɔ aka sɛ, ha na Asanteman tiri hyɛ. Ba ɛnni hɔ a, saa adanseɛ no nni hɔ. Bio, ɛha na Ɔkɔmfanoakyi gyinaeɛ a ɔkɔmyɛ maa sikadwa baeɛ, ɛnna afei ɛsan gyina hɔ ma Asante nkabom. Nti saa nneɛma mmiɛnsa yi na afena no hyɛ hɔ ma. Ɛne sɛ, nkane no, Na ɔman bi nni hɔ a yɛfrɛ no Asanteman. Akan man bebree na na ɛwɔ hɔ. Na yɛwɔ aman ahe ahemfo aman akɛseɛ akɛseɛ na adi kan. Ɛmaa Akan man no mu bi kɔsom ebi. Titiri na ɔman kɛseɛ bi a na yɛfrɛ no Denkyira a ɛnnɛ ɛwɔ Mfimfini Mantam mu, Dunkwa hɔ. Wɔn na na kane na aman bi som wɔn. Nti ɛduruu mmerɛ bi no, wɔn a na wɔsom wɔn no, wɔhuu sɛ Denkyirafoɔ no yɛ wɔn nneɛma bi a wɔn ani gye ho. Enti aman no mu bi gye yɛ adwene sɛ wɔbɛka abom na wɔayɛ ɔman baako na wɔako agye wɔn fawohodie. Enti ha na wɔhyiaeɛ a wɔyɛɛ saa nkabom no. Ok, ansa na wobɛtoa so no, wokaa sɛ ha na Ɔkɔmfɔnakyi gyinaeɛ a ɔkɔmande yɛ a sikadwa baeɛ. Ɛberɛ bɛn anaasɛ afe bɛn mu na saa sword wei Ɔkɔmfɔnakyi de bɛsi hanom? Na ɔde sii hanom no, nsɛm bɛn na ɔkaeɛ de faa sword no ho a ɛma ɛnnɛ yɛbɛnya hanom yi? Alright, mfe bɛyɛ sɛ ahaasa ne aduasa ni, which is over three hundred years. Na Sɔɔd no, afe bɛyɛ sɛ sixteen ninety five mu. Yɛka afe bɛyɛ sɛ sixteen ninety five na sɛ yɛnhyɛ da nnim bosome pɔtee anaasɛ da pɔtee nti na afe bɛyɛ sɛ 1695 mu na na Kɔmfɔɔ de afena no retim fam. Na ɔde tim fam no, na na ɔhyɛ nkɔm sɛ, baabi a ɔde afena no resie no, yɛbɛgye ayaresa wɔ ha, yɛbɛwo nnipa wɔ ha, ɛno nti na yɛhwɛ ha a yɛasi ayaresabea kɛseɛ wɔ ha a yɛmfa nto obi ase. Ɔno a ɔhyɛɛ nkɔm no na yɛde ayaresa no too, ɛnam sɛ ɔno na adi kan aka saa asɛm no ato hɔ dada sɛ yɛbɛgye ayaresa wɔ ha sei. Ampa, yɛasi hospital ha deɛ na ɛwɔ sɛ yɛde to no. Okay, so what is the purpose of that sword no a wɔde bɛsii fam wɔ hanom? Sɛdeɛ medii kan kaeɛ no, ɛyɛ agyinaeɛ de ma Asanteman, Nkabom, biribi a Asante, yɛka yɛn Nkabom, biribi a Asante tiri wɔn na biribi a Sikadwa nso baeɛ. Nti saa nneɛma mmiɛnsa yi nti na afena no hyɛ fam wɔ ha. Okay, yɛwɔ ka, woaka Asante, Asante, Asante. Saa time no a Obiri Kɔmfɔkɔmfɔ no kyee de saa afenaa yi besii fam no, na yɛwɔ Asante wɔ hɔ anaa na yenni Asante, na na ɛte sɛn? A, na Asante nni hɔ. Asanteman baa bere a Sikadwa bae. So ansa na Sikadwa rebɛba no, na ɔman biara da ne man te sɛ ɛnnɛ yɛwɔ hɔ yi? Ghana da ne man, Togo da ne man, Burkina da ne man, Cote d'Ivoire da ne man. Nti sɛ wɔn sɛ wɔn bɛka wɔn ho abɔ mu a, na wɔn anya ɔman baako na wɔn ayi ɔhene a, na wɔn sɛ wɔn ayi ɔhene na wɔn to wɔn din. Nti saa na na ɛteɛ. Nti na Mampɔn da ne man. Tumi a na Mampɔn hene wɔ no, na ɛnkɔ ntra nkodu Dwaben. Saa ara nso na na tumi a na Kumase a na tete na yɛfrɛ Akwaaman hene wɔ no, na ɛnkɔ ntra Mampɔn. Na ɛsɛ saa berɛ no, ɔbia dane me. Na ɛnam sɛ na ɔmo ɛsom denkyira no a na denkyirafoɔ yɛ ɔmo ayɛka ɛna ɔmo se ɛsa nti yɛnka bom na yɛnye yɛfa ahodie nti na Asante man ɛna ɔbia dane man nti yɛn nyinaa yɛ Akanfoɔ na mmom no ɔbiara te ne baabi a ɔwɔ ne hene a ɔdi ne kui saa na ɛteɛ. Sɛnea wosi kyerɛ mu sɛ na ɔbia dane man no ansa na ɛbɛnya Asante na ɔbia dane man nti aman dodoɔ sɛ anaa kuro dodoɔ sɛ na ɛka bom a ɔmo yɛ Asante. Aah yɛka aman a yɛwɔ. Te sɛ yɛka ɔman a, ɔman no so kyɛn kuro. Yɛka sɛ mampɔn kuro a, ɛyɛ mampɔn no nko ara. But yɛka mampɔn man a, Adwira nyinaa hyɛ mampɔn ase. Gyamaase nyinaa hyɛ mampɔn ase. Afidwaase nyinaa yɛ mampɔn. Ɛna ɛma no yɛ ɔman. Nti ɔhene a ɔda ano na ɛyɛ ɔman hene. Enti aman bɛyɛ sɛ du ne akyiri na wɔka boom kyekyere Asanteman. Wow. Ɛna ɛbɛyɛ bɛnya Asante. Ɛsa ntifoɔ. Yɛkɔ. Ɛsa nti. Ah, yɛkɔ sa nti ne yɛaka yɛn ho abom ne fɛ Asantefoɔ. Asante. Ah, nti ɛyɛ ɛsa nti ɛna ah, ɛbɛnya Asante. Nti ɛna normally yɛka a, ɛsɛ ɔbɔ adeɛ bɔɔ wiase no, wambɔ Asante na mmom ɔbɔ Akanfoɔ. Nti Akanfoɔ no mu bi na ɛbɛka boom kyekyere Asanteman. Ɛna ɛwɔ sɛ nnipa bebree te aseɛ. sɛ before that time no na ɔman bi na yɛfrɛ no Asante na yɛnni nkurɔfokuo bi a wɔyɛ Asantefoɔ nti Denkyirafoɔ koraa na wɔmmu nndi Asantefoɔ so. Na ɛyɛ dɛn na Denkyirafoɔ tumi bɛnya tumi wɔ Asantefoɔ so Na wɔmmu anaa nndi Amanfoɔ Asante so? na wɔmmu nndi Asantefoɔ so nti ahaa deɛ ɛkyerɛ sɛ Denkyirafoɔ na wɔmmu nndi Asantefoɔ na wɔdi aman no a wɔyɛ Akanman a wɔbɛka bom kyekyere Asante no bi so ɛne sɛ Ná ɔman kesee bi a wɔfrɛ no Adanse Denkyirafoɔ na ɛdi, ɛkoeɛ guu Adanseman. Nti berɛ a Adanseman no guiɛ no na ɛmaa wɔn a na wɔsom Adanse, wɔn wɔ Adanse no, wɔhyɛɛ aseɛ sɛ wɔretu akɔkyekyere aman foforɔ. Nti wɔtu kɔkyekyere, ɛnam sɛ na ɛkoeɛ di wɔn so nti na na wɔsom Denkyirafoɔ. Pakyɛ so wate ase? Ahaa, nti saa berɛ na Adanse Kingdom no wɔ hɔ dada. Yɛguiɛ no na ɛmaa Denkyira pagyaeɛ, nti Denkyirafoɔ nso pagyaeɛ, ɛyɛ Asante na ɛbaeɛ na ɛbɛguu Denkyiraman. Wow. Wow. Nti Asante sɔreeɛ no na ɛmaa Denkyiraman nso so baa fam. Ahaa, yɛguu no, Okay. yɛguu no 1701 ɛwɔ Fayi ase. Yɛha Fayi ase. Ahaa, hɔ na Asanteman nyaa fa, hɔ na Denkyiraman O, ntim gya kari ɔso a na maa bɛ bɔ hɔ no. Wow, nti na efrɛ hɔ nom Fɛyiase anaa? Fɛyiase Akoyɛ mu. Okay, okay. Na na wɔ, yɛ ka Kɔnfanakye nsɛm. A lot of people are saying sɛ Kɔnfanakye, ebi mo se na ofiri Asanteman mu, ebi mo se na ofiri eh, Eastern Region, Akwamu. Ɛhe faa ankasa na obiri Kɔnfoɔ, na awofoɔ woo no? Na ɛyɛɛ dɛn koraa na obɛ pie Asanteman mu? Nkurɔfoɔ no kyerɛ me pie Asante ma mu Sɛdeɛ yɛ a na yɛdi kan ka no Saa berɛ na Asante nni hɔ Tama Kɔmfa no kye baeɛ na Asante nni hɔ Ɛyɛ wɔn na ɛbɛyɛɛ Asanteman Na wɔn abɛyɛ Asanteman deɛ a adɛn nti na nnipa na wɔbɛyɛ Asan Ɔno deɛ yɛyi no afiri mu Woate deɛ mepa kyɛ no ase? Ayɛ sɛ me ne wo mmienu yɛgyina ha yi Wofiri bɛɛ na mefiri baabi Ne yɛte kuo Yɛte kuo no wie ne kuo no nyinii Afei ne yɛayi wo ati nkyɛn Yɛ so deɛ wofiri baabi na ɛbaeɛ Na saa berɛ na Asante nni hɔ Wɔn na ɛbɛkyekyere Asanteman. Nti Obiri yɛ Osei Tutu a odi kan. Ɔyɛ Kwaman hene na ɔnyɛ Asante hene. Sikadwa bae na enyaa Asanteman. Efiri hɔ kɔ no yɛ sɛ yɛn nyinaa yɛ Asantefoɔ. Nti yɛnkyerɛ obiara ase biom. Yɛn nyinaa yɛ Asantefoɔ. Nti yɛbɛtumi aka asi so pi sɛ Kɔmfoɔ no ɔyɛ Asante. Ɛnam sɛ efiri 1695 ba no, na obiara yɛ Asanteni. Before sixteen and five, na Asante mmae, obiara da ne man, na mmom Okomfo Anokye, yɛwoo no Awukugua, ɛhɔ na onyinii yɛ a yɛwoo no, na mmom n'asefoɔ no bi na edii akonwa wɔ Agona. Asante Agona. Aha nti na ɛmaa obetumi bɛyɛɛ hene wɔ Agona. Sɛ yɛ abusua, Aseni abusua, na wɔn mu tu esi firi Adanseman mu na ɛkɔ kyekyere saa, nti wɔn nso so saa na na ɛte, nti sɛ ofiri hɔ na aba akɔpue baabi na wɔaba na wɔabɛkyekyere ɔman ani aka yɛn ho abom deɛ a, yɛn nyinaa yɛ Asanteni. Yɛntumi nyi ɔno nko ara nsi nkyɛn sɛ wo deɛ wonyɛ Asanteni. Ɛnam sɛ Kɔmfoɔ no akyɛ wo, ɔbaeɛ na Asante mmaeɛ. Wɔn na ɛbɛyɛɛ Asanteman. Okay, sɛnea woka no, mepɛ sɛ mesan bisa biribi fa ho. Sɛnea woka sɛ na Asante mmaeɛ na mmom Kɔmfoɔ no kyem na ɛbɛmaa Asante ɛbaeɛ na ɛyɛ Kwaman. Na Kwaman yɛ ɔman different ɔman ɛna Dwaben nso yɛ ɔman yɛ ɔda ne baabi, Kokofu da ne baabi, Asumenya mu nyinaa dɔm baabi na ɔmo bɛka boom na ɔmo yɛ Asante man. Ahaa nti ansa na Obirikonfoɔ ɛɛba ama yɛn nya Asante no yɛn hwɛ n'akyiri kakra, yɛn hwɛ n'akyiri kakra, ɛkwan a ɔfaa so ɔde bɛ pie ha ɛma ɔmo tumi ɛdi ako ɛma Asante ka boom a ɛnnɛ yɛn nya Asante a ɛyɛ the most powerful ɛɛ. menka no sɛ sɛ ɛyɛ traditional yi a ɛgyina ne nan so kyɛ biribiara no ɛde nti na ɛkwan bɛ na ɔfa so ɔbaeɛ. Alright deɛ ɛteɛ ne sɛ ɛɛ bɛ berɛ a Kwaaman hene a yɛfrɛ no Obiri Abo a ɔdii Kwaaman akonwa no abakwasɛm kyerɛ sɛ ɔde ne wɔfaase yɛfrɛ no Obiri Osei Tutu kɔɔ Denkyiraman mu kɔ someɛ saa berɛ no Denkyira no apagya nti ɔde no kɔɔ ɛnɛ wokɔ ahemfie koraa ɔmanfoɔ bebree wɔ hɔ a wɔn wɔ wɔn man mu a Wɔfiri wɔn mmamu a wɔwɔ ahemfie a wɔredi ahenkwa wɔ hɔ, wɔn nso resom wɔ ahemfie sɛdeɛ ɛbɛyɛ a daakye bi no akonnwa tɔ wɔn fie na wɔtumi kɔ a, saa nimdeɛ no a wɔnyaeɛ no, wɔatumi de aboa wɔn man. Nti saa na na ɛteɛ. Nti berɛ a Osei Osei Tutu kɔɔ Dinkyira, hɔ na ɔkɔhyiaa Kɔmfo Anokye wɔ. Saa berɛ no na aba according to history no, abakɔsɛm kyerɛ sɛ Kɔmfo Anokye, yɛwoo no a ɔsu a ɔnyini kakra no a na akɔm wɔ no, yɛde no kɔɔ Dinkyira mmamu kɔɔ akɔm teteɛ. Ntsi ɔkɔɔ denkyirɛmee mu. Saa ber no ɔkɔ sum mu na ɔhyɛ Kɔmfoɔ Kyenekye. Kɔmfoɔ a na ɔredi nkyira no, Kɔmfoɔ Kyenekye ɔkɔ ɔkɔ ɔkɔ akɔm tsetseɛ wɔ hɔ. Ntsi hɔ na ɔdze kɔhyia Osei Tutu. Nna saa ber no so beebi a Kɔmfoano kye na ɔ yɛwoo no a na ɔtse ɛwɔ Awukugwaa no. Nna hɔn so hyɛ Akwamu Kingdom no ase. Na Akwamu Kingdom no nso, na ɛyɛ equal to Denkyira Kingdom, wɔn nyinaa yɛ pɛ. Nti abakɔsɛm kyerɛ sɛ biribi sii ma Denkyira, ɔsii tu kɔɔ Akwamu. Nti ɔkɔɔ no ɔkɔsan kɔtoo Kɔmfoanɔkye wɔ hɔ bio. Na tam a ɔwɔ Denkyira na ɔhuu no no, ɛhɔ na ɔne no nyaa first encounter a ɔkaa asumsɛm bi kyerɛɛ no. Asɛm a ɔka kyerɛɛ no no a ɔsan kɔhuu no wɔ Akwanmu no, nna nam so maa ayɛnkofa no kɔɔ so. Afei ohun sɛ, 'Ei, aberante yi na masan ahyia no ha yi! Ɛnna ɔne no faa ayɔnkofa no a emu yɛɛ den. Ayɔnkofa no mu na ɔsɛe tutu. Abakɔsɛm kyerɛ sɛ bere a ɔbaa so bedi Kwaman hene no, na Komfanokye, abakɔsɛm kyerɛ sɛ ne yɛakye no de no ato afiase. Enti hɔ na ɔsrɛɛ sɛ yenyi no. According to abakɔsɛm no kyerɛ sɛ Na Ansah Sesayɛkuo a na ɔyɛ Akwamo hene no, na ɔpɛ Osei Tutu asɛm ara kyerɛ sɛ, sɛ anka na Osei Tutu koraa yɛ baa koraa a, na anka ɔbɛware no. Wow! Ɛwɔ deɛ ho nti? Sɛ na ɔpɛ n'asɛm. Wohu sɛ wotumi sua obi na wapɛ n'asɛm ara nti. Nti ɔpɛɛ n'asɛm ara to the extent sɛ, sɛ anka na ɔyɛ ɔbaa, Osei Tutu yɛ ɔbaa a, anka ɔhene no bɛse, bɛka akyerɛ no sɛ ɔbɛware no Mpakyɛ so wate ase. Ɛne na ahoɔfɛ so wɔ hɔ paa. Ahaa na ɛ ahoɔfɛ no ne ohu sɛdeɛ na osi teɛ no ɛna nti wɔ berɛ a osei tu kɔ srɛɛ sɛ ɔmfa nie nyi kɔmfoa no kyɛ nam saa ɔdɔ a na ɛwɔ hɔ nti no a na ɔpɛ n'asem otiee ɛna ɔma releasee osei tu ɔkɔmfoɔ maa no a wɔn nyinaa ɛne a a afoforɔ bi a wɔn nyinaa de bɛtoo asɛs ɛkɔ anim sɛ sei na esi wɔ Kwaaman a yɛ nananom ayɛ adwene sɛ yɛmfa yɛn adehyeɛ mma no mmɛdi akonnwa mmerɛ a wɔn nyinaa baeɛ a afei wɔkokɔɔ aman bi so ne wɔn nyinaa hyiaa wɔ ha a wɔyɛɛ saa nkabom no. Ok, sɛ yɛhwɛ akyi hanom a, yɛhu sɛ abɛ mmiɛnsa si hanom, according to history a yɛn atete bi, baa wo na wowɔ hanom a wonim. ebinom nim more. Saa bɛ no mmiɛnsa no, ɛyɛ dɛn na saa bɛ no baeɛ? Ɛbaeɛ no asi hɔ kɛkɛ anaasɛ ɛnam kɔmfoanakyi so na saa bɛ no baeɛ? Kɔmfoɔ, berɛ a wɔde afena nsie fam na ɔtoo adwe guu fam. Ɔto guu fam na adwe no fifi na ɔse, Asase yi, ɛbɛgye ayaresa, na ɛbɛwo nnipa wɔ ha sei nti na ɔkaa saa asɛm no too hɔ. Nti adwe no fifiiɛ no ara ɔhui sɛ asase ne asase bereɛ a ɛbɛtumi ayaresa bɛba ase nti na wɔyɛɛ saa. Nti fifi yɛ no na ɛsɛ ɛkyerɛ sɛ nnipa nso bɛfifi wɔ ha nti na yɛwo nnipa wɔ ha bebree no. Well eh okay nti ɛno nti na ɛmaa no yɛbɛsii hospital wei no wɔ ha nom Aah, anaa? hospital no abakɔsɛm no kyerɛ sɛ a berɛ a Nana no yɛyɛɛ sɛ yɛnsi ayaresabea Kumasi no, Nana mo yɛ sɛ Kɔmfoanɔkye asase a wɔgye toɔ no monkɔ na monkɔfa mfa nsi ayaresabea nti ne nyinaa yɛ nkɔmhyɛ a Ɔkɔmfoɔ kaeɛ nti na yɛde ayaresa no baa ha no na mmom no ansa na Nana no yɛbɛka sɛ nana mo deɛ ɔno ɔmo nim ayaresa no ɔmo nana mo nim but obroni ɔno nso bɛtena Kumase nso yɛnka ne sɛn ansa na Asante broni bɛfa Asante hyɛ ɔmo ase no aborɔfo no nso bɛtena ha ɔmo yi nnipa ma no bɛtena ha ti na aborɔfo no nso yɛ tia bi saa berɛ na broni biara nim Asante abakɔsɛm sɛ kɔnfamate ahyɛ nkɔm sɛ nsi ayaresa wɔ ha nso aborɔfo no nso bɛsii clinic wɔ ha Ansa koraa na yebesi hospital kɛse yi. Na ayɛ sɛ wobɛka sɛ ato adi. Aah, enti nkɔmhyɛ no a ɔhyɛɛ aborɔfo no nso hu sɛ asase no yɛ asase a wɔsisi ayaresa wɔ ha yɛ yi. Yɛte sɛ sɔɔd a esi fam yi, ebinom ayɛ wɔn adwene sɛ wɔbɛba abetu sɔɔd no esiane sɛ Kɔmfɔnakye aka sɛ obi biara na obetumi de ne nsa anaasɛ obetumi atu saa afena no afiri fam hɔnom. Ɛyɛ nokorɛ sɛ binom trae sɛ wɔbɛba abɛtu anaa? Ok, Kɔmfoɔ wanhyɛ da anka anto hɔ sɛ ɔpɛ deɛ ne ho ɔden sɛ ɔmmɛtu. Ɛyɛ gyinaeɛ Asante Nkabom. Nipa dasani a ɔbaa awo no ntumi ntete Asante ngu. Wontumi ntu Asante ngu nti na obi a ɔyɛɛ biara no, wansɔ sidi no. Nipa bebree, Mohammed Ali mu nyinaa ba ha pɛ. a wɔbɛtrae so mu tu anaa? Kane no nsii dan wɔ ho, enti na esi hɔ saa. Enti obi a otwaa mu ha biara saa bere no biara no bedi adanse sɛ ampa, wɔn a na wɔyɛ curious no deɛ, dodow no ara de wɔn nsa asɔ afenaa yi mu pɛn. But obiara nni hɔ a watumi aba ha abɛka sɛ, Mo koraa moboa, na me mebaa ha no, Mede me nsa asɔ m'atu ama no atu da. Obiara nni hɔ a obetumi adi saa adanse no. Yɛwɔ sɛ wɔahunu wo de wo nsa resu ma wo so na ahwɛ sɛnea esi teɛ. Ɛnna yɛwɔ no sɛ wo deɛ, wode asi w'ani so sɛ, Mepɛ sɛ mitu, esiane sɛ wɔse obiara ntumi ntu. Ebi saa ba saa anaa? Sɛnea na mereka no, kane no a na yensi dan wɔ ho no, esi hɔ saa ara. Enti yebetumi koraa akɔ akɔda. Obi a ɔso hɔ no deɛ, ɔde asi n'ani so rebetu, na anadwo koro ara no, ɔbɛba abegyina hɔ sɛ ɔretu. but obiara nni hɔ a otumi yɛ successful ɛnam sɛ ɔbaa nipa a ɔbaa awo no no ontumi ntu asanteman mu di nyame na ɔde sika dwa ma asanteman no. Okay yɛwura inside hɔ nom yɛhunu nkonya esisi inside hɔ nom ɛyɛ hefo na ɛde bɛsisi hɔ nom? Yɛa na yɛde asi hɔ yɛde yɛde welcome ahɔho. So obi wɔ hɔ ɔba a wabrɛ nti ɔsɛ yɛ welcome no na ɔtena ase asese dwa. Ok, by baako bi wɔ hɔ so a sedeɛ ɛbɔ aseɛ ɛno nko ara yɛ different from deɛ aka no nyinaa ɛno nso so Ah, yɛ reserve de ama Yewura. Yewura. Mm, Nsantehene nti na ɛno nso si hɔ no. Na afe duru a ɔmo ba ɛbɛyi apayɛ bi anaa? Ah, Asante m'agyapadeɛ nti na ɛduru hɔ a nananom ba bɛyɛ amaneɛ ne amammerɛ wɔ so. Is it every month? afeso a, ɛno deɛ sɛ ɛduru hɔ a, da pɔtee deɛ yɛnhyɛ da nni ne mu de, nananom deɛ ɛduru hɔ a wɔbɛba. Enti sɛ yɛhwɛ mu a, ɛsiane nnwuma pa a Obirikɔmfoɔ bɛyɛeɛ de maa yɛnyaa Asanteman a ɛnnɛ Asante gyina ne nan so a ɔman biara nni hɔnom a ɛkyɛ Asanteman. Yɛn Wura akonya so kyɛ akonya biara. Ɛno nti na yɛde ne din too so sɛ Kɔmfoanoakye esiane sɛ yɛwɔ Yɛn Wura mu bebree a wɔabɛtwam kɔ a wɔayɛ nneɛma bebree de ama Asanteman na mmom yɛamfa bi mu din anto so na mmom Obirikɔmfoɔ din na yɛde too so. Ɛyɛ ne nnwumadie bi nti anaa? Nkɔmhyɛ no sɛ ayaresabea, ɔkɔmfoɔ nso ne ɔsayɛduni, ɔsayɛduyɛfoɔ, ɔsan ara sa yare. Nti sɛ wɔaka saa asɛm no aba a, ei, na obi a wɔapoto ama no afedu nti sɛ ɔde bom. Na obi ahyɛ nkɔm sei na abam a, na yɛasɛ akɔfa obi foforɔ din de ato so? Daabi. Deɛ ɔsɛ yɛde ne din to so na yɛhu sɛ ampa ɔno na ɛhyɛɛ saa nkɔm no. Wow. Ɛyɛ kɔmfoɔ anɔkye sword na yɛgu so a yɛredi ho nkɔmmɔ, anaasɛ afena a obirikɔmfoɔ anɔkye de sii hɔnom. a ɛkyerɛ nkabɔmu a Asanteman anya anaasɛ nkabɔmu a ɛde Asanteman bɛgyina hɔ a obi biara ntumi bɛtete mu ɛsiane aduru yɛ Nyankopɔn nko ara anaasɛ ɔbɔ adeɛ no nko ara na ɛbɛtumi ama Asanteman atumi abrɛ ase. Na yɛnhwɛ, yɛmmra in the economic wise. Saw deɛ esi hɔ anaasɛ afenaa yi ɛwɔ ha nom yi does it bring any revenue to the hospital anaasɛ Asanteman? Aah amanfoɔ ba ha nsrahwɛ, ɛyɛ tourist site nti ɛyɛ den a obi ba ha yɛgye biribi kakraa bi sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛde bɛ maintaini place no ahaa nti saa biribi kakra no na ɛna yɛgye nti nyɛ sɛ bi a ɛyɛ sika kakraka biara na yɛgye no wɔ ha. Na yɛwɔ specific days a yɛba ne days a yɛmma anaa? Three hundred and sixty five days nyinaa yɛyɛ adwuma. Kwasiada ne Memen da nyinaa? Nyinaa yɛwɔ ha. Anɔpa nnɔnkron kɔsi anwummerɛ nnɔnnum yɛwɔ ha na yɛgye ahɔhoɔ no cedi aduasa, thirty cedis. each person. Ah ahɔhoɔ no a wɔn a wɔnyɛ Ghanafoɔ no. Sɛ mpa sɛ mborɔfo bi firi ɔmo kuro mu ba. Ahaa ɛna wɔn a wɔyɛ Ghanafoɔ nso yɛgye ɔmo sidi num ɛna nkwadaa no atua sidi mmiɛnsa nti saa na ɛteɛ ɛwɔ ha sɛ nti ɛnyɛ sɛ sika kyinkyinkyin na mmom no yɛbie nsɛm ahɔhoɔ obiara tumi ba ha obiara nkyiri sɛ me tiri ntwea so na sɛ obiara ba ha a, wɔanya Asanteni. Obi a ɔba nso a, yɛwɔ wɔn a wɔwɔ ha a yɛbɛkyerɛkyerɛ aka ho abakwasɛm akyerɛ wɔn, agye mo fɛ so nti. Na obi wɔ hɔ a ɔba no ebia wɔn ti twi anaasɛ biribi saa a, ɛyɛ dɛn na motumi ne no communicate? Aah, ɛnyɛ twi nko ara na yɛka. Yɛn nso yɛwɔ kasa bebree wɔ hɔ a yɛka nti ɔba a. Okay, asɛm bɛn na woka kyerɛ wɔn a wɔnnim history about Saul di na ɔmo pɛ sɛ ɔmo ba ɛbɛ hwɛ na ɔmo tia me akosi no. Ah deɛ mpɛ sɛ me ka ne sɛ Ghana ha sei anaa sɛ yɛ man mu ha Komfanɔkye nso ayɛ bi nti ne nneɛma pa a ɔyɛɛ no yɛ wɔ deɛ edi adanseɛ sɛ ampa obiri kɔmfɔ ɔbaa asaase yi so na ɛnyɛ sɛ ɛyɛ bosirem ka bi na nananom aka ato nti wo ba a na wabɛ hu Saul do na adi adanseɛ sɛ ampa Asase so yi, ɔwɔ bi baa asase a yɛfrɛ no Konfanoche, na ɔbɛyɛɛ nneɛma bebree. Nti saa nneɛma no a ɔbɛyɛe no mu baako na ɛwɔ ha a yɛreka ho asɛm de akyerɛ wo asa ama woahu sɛ aha ampa Asanteman, ɛha na Asanteman nso hyɛɛ aseɛ firiiɛ. Ok, yɛn nua bɛma, yɛda wo ase wɔ wo mmerɛ ne w'adagyeɛ a woanya de ama yɛn. Otwa Adambɔ Nyankopɔn nto ne bo ase, na Asante nso nto ne bo ase na ɔnhyira wo wɔ adwuma pa a woyɛ de boa Asanteman ne yɛwura ɔte kɔkɔɔ so tumfoɔ Osei Tutu. Nyame nhyira wo paa wɔ mmra wanya ama yɛn. Me nso meda mo ase. Ok abusuafoɔ yɛda mo nyinaa ase aha na yɛde dwumadie no nyinaa ɛbɛsi yɛne yɛn nua bɛɛma adi nkɔmmɔ kamakamakama afa sword anaasɛ afena a obirikɔnfoɔ kɔnfo anɔkye ɛde si hɔ nom a ɛkyerɛ nkabɔmu kɛseɛ a aman ɛka bɔɔ mu a ɛnɛ yɛde yɛba abɛnya asanteman ne nyinaa yɛ asa man nti na yɛba abɛnya asanteman Aha na yɛde dwumadi no nyinaa besi. Me a mede dwumadi yi ho kyerɛ no, me din de Nana Yaw Amankwah. Yɛda mo nyinaa mo ase